India rama lui rawng mak danglam tak mai khual chin te hip em em tu chu Kerala a Kozhikode a awm lui pakhat chuan rawng senno nalh tak a chhuah thin avangin khual chin mite a hip em em a mi tam takin helai hmun hi an hlawh fo thin. Ral khat atanga en pawhin lui te hi a sen no in a khuh phui vek a, heti anga a rawng a danglam bik chhan hi eng dang vang ni lo in tui a awm thin pangpar chi khat fork fem word flowers an tih chuan in a siam a ni a. Lui tui te hi lang lek lo in fork fem word flowers chen sawm mawi tak te hian a khuh ta vek a ni. He lui mawi tak pangpar rawngin a chei vanga danglam hi Business Tycoon Anand Mahindra pawhin Twitter-ah a post nghe nghe a, a hming tharah River of Hope tiin a phuah zui hial bawk. Tun hi social media lama a vawi khat a viral-na mai a ni tawh lo a. November kum sanghnih sawmhnih khan Indian news agency ANI te pawhin an lo tar chhuak tawh a ni. Awmna lai hmun hi Avala Pandi Village ah a ni a, lui mawi tak en tur hian Khualzin mi eng maw zat te he hmun ah hian kal thin in thlalak a hlawh nasa thei hle. Frog Fen Road hi Malan Payal tia hriat a ni bawk a, Kerala leilung a awm sa ve reng pawh ni lo in South America atanga a chawk luh a ni. Engtiawm tan ngawt nge a nih tih hi chiang taka hriat theih a ni bik lo a. Rindanah tual chhung miten tihpalh thil thuin luiah hian vawm lutin a rawn pung chho nia rin a ni. Khual zin tam tak te hi pa lui a tih mawi em em lai hian biologist te rawh chuan heng pangpar te hian than len nan boruak thianghlim an awmawhna a sang hle tih an sawi a, hei hian thil nung dang tan nghawng nei phaiin local ecosystem-a chhiatna a tlen phah thei niin an sawi thung. Hailey Bieberin a pasal Justin Bieber hriselna den hmun a rawn puang. Justin-a'n a rinna chu thlamuan a pettu a ni tih a sawi. Pop star Justin Bieber chuan kar kal tak khan natna mak tak Ramsey han Psychrom an tih chu a vei thua Instagram-ah a puang a, hei hian a hmai chan ve a tih zeng phah a ni. Justin hian a hriselna a ngaihtuam deuh avang hian a inenkawnna mamawh thu a sawi a, a tur neih lai mek pawh chhunzawm thei lo a, tikhei lakin concert a nei thei rih lo a ni. Justin-a hriselna chungchangah hian a nupui Hailey Bieber chuan Good Morning America, GMA, Wednesday-a interview a nei a, a dinhmun pawh a ziawm chho viau tawh thu a hrilh a, tunah chuan a dam tha tawh viau e. Nitinin that chhoh lam a pan ve zel a, a dam chiang lek lek tawh a ti. Hailey hian an chhungte leh thiante bakah fans tam tak te atanga hmangaihna leh ngaihsakna an dawn zawng zawngah lawmthu a sawi bawk a ni. Justin Bieber pawhin social media kaltlangin a hriselna den hmun hi chanchin thar a rawn tarlang ve bawk. He hun harsa taka tawh mek lai hian a rinna chuan nasa taka a tanpui thu leh a thlamuan zia a tarlang. Ani chuan a harsatna zawng zawngte chu a hriatsak vek a ni tih a ringhet hmiah a. Chu chuan tlipui hlauhawm takin a nuai mek karah Tlammuana thuk taka pe tih a sawi a ni. Ramseyhan Saikrawm hian a mit khap thei lo leh a hmui chan ve ti che thei loin a awm tir a, mithiamte chuan he natna hi enkawl vat a nih loh chuan rihriatna hloh thlengin a thlen phah thei an ti bawk. Justin Bieber hi world tour nei lai a ni a, Toronto leh Washington DC-a concert a neih tur pawh a hmang thei lo. Ni ngah nia Bieber tour Promoter lamin thu chhuah an siam a, June leh July thla chu chu hmaa concert neih tura ruahman lawk pawh postpone a ni dawn tih an puang a.